Ырӑ каҫ хаклӑ радио итлекенӗмӗр. Паян 2000 саккӑрмӗш ҫулхи раштав уйӑхӗн пиллӗкмӗшӗ Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 5 декабря 2018 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ ҫывӑхра тата инҫетре пурӑнакан ентешӗмӗрсемӗр, тӑванӑмӑрсемӗр, чун валли ҫывӑх ҫыннӑмӑрсемӗр тата сире те пире тимлесе радио илекенӗмӗрсемӗр, пурне те чун-чӗререн ҫывхарса килекен Ҫӗнӗ ҫулпа тата раштав уявӗсем ячӗпе хӗрӳллӗм саламлатпӑр. Эсир асӑрхаса ӗлкӗрейрӗр-ши? Епле кӗрхи кунсем шӑхӑрса та иртсе кайрӗҫ. Каллех хӗл кунӗсем ҫитсе те тӑчӗҫ. Халех пирӗн чун-чӗререн савӑнтарса, хумхантарса тӑракан уявсем те алкумне ҫитсе тӑнӑ. Пирӗн ҫуртсенче кӗрлесе, капӑрланса, ача-пӑчана хӗпӗртеттерсе, чӗрисене кӑлт-калт сиктерсе каллех ҫӗнӗ ҫул пирӗн паталла васканни туйӑнсах тӑрать. Паллах, эпир те ӗнтӗ тахҫанах ӑшталанатпӑр та айккинче ҫак ӗҫсенчен юлмастпӑр. Пурне те хатӗрлесе ӗлкӗрмелле-ҫке-ха. Тӗлӗнмелле май пачӗ пире пурнӑҫ. Кивӗ ҫул юлашки саманчӗсенче Сирӗнпе тӗл пулса чун-чӗререн калаҫма тата сире саламлама паянхи кӑларӑмра эпир йӑлана кӗнӗ майпа чӑваш юрри-семмипе чуна килентерӗпӗр, сӑмаха юрӑҫсене те парӑпӑр. Айтӑр кукаҫа савӑнтарса ирттерер те юрӑ саламӗсемпе чун-чӗрене уҫар. Ҫӗнӗ ҫулта пурне те ырлӑх-сывлӑх, телей, яваплӑх тата сӑваплӑх сунатпӑр. Сирӗн ҫемйӗрсенче телейлӗ ача шывшавӗ кӗрлетӗр, чӗресене ӑшӑ туйӑмсем ҫуралччӑр, ҫӗнӗлӗхсене кӗтсе илӗр. Ҫак ҫулталӑкра сире хуйхи-суйхи пырсан ҫаптӑр, ытларах лайӑххипе киленмелле пултӑр. Ҫитес ҫулта кӳрентерекенсене эсир каҫарӑр, никама та усал сунар мар, ырӑ тӑванпа мухтанса та хисеплесе пурнар. Япӑххине асӑнмалла ан пултӑр, ырри тупӑнсах тӑтӑр. Эпир вара хамӑр енчен сире черетлӗ радио кӑларӑмӗсенче чӑваш культурин тӗлмелле тӗрлӗ енӗсемпе паллаштарса, савӑнтарса тӑрӑпӑр. Пӗтӗм ӗмӗт сирӗн пурнӑҫланччӑр. Ҫапла пултӑр.

Паянхи кӑларӑмра эпир кӗскен кӑна Ҫӗнӗ ҫул кунӗсем пирӗн халӑхшӑн авалтан пуҫласа паянхи кунсене ҫитиччен мӗн пӗлтерӗшлӗ пулнине ҫавӑрса пӑхӑпӑр. Пирӗн халӑхӑн авалхи несӗлӗсем Ҫӗнӗ ҫул пуҫланнӑ куна кӑшарнине мӗнле кӗтсе илнӗ-ши тата мӗнле ирттернӗ-ши? Ҫулталӑкӑн тата

Так и пройдет весь год. Халӗ эпир калаҫӑва малалла тӑсиччен сире юрӑ саламӗ парнелесшӗн. Кайран вара эпир юптару ҫӑмхине малалла кустарӑпӑр. Паянхи кӑларӑмри юрӑсене Виталий Адюков шӑрантарать. Уяв саламне итлеме сӗнетпӗр. Сирӗн валли хур кӑмаки юрӑ янрать. Сейчас, до того, как мы

Сурхури авалхи чӑваш уявӗ. Ӗлӗкрех ӑна кун ӳсме пуҫласан ирттернӗ. Сурхури, Сурхурие ытларах яш-кӗрӗм ача-пӑча хутшӑннӑ. Ӑна ирттерме ятарласа пӗр киле суйласа илнӗ те вара уява пуҫтарӑннӑ. Килтен киле ҫӳресе пуҫтарнӑ апат-ҫимӗҫрен, сӑраран, тӗрлӗ апатран Сӗтел ҫи майланӑ. Ӗмӗрсем тӑрӑшшипе чӑваш халӑхӗ сӑнавӗсемпе ӗненӳсем пуҫтарса ҫитернӗ. Вӗсем тӑрӑх этем ҫутҫанталӑка сӑнанӑ. Эпир сире хӑш хӑшӗсемпе паллаштарӑпӑр. Сурхури кун ҫултра тӑман ҫусан, тепӗр ҫул мӑйӑр нумай пулать теҫҫӗ. Сурхури кун ирпе ҫынсем куриччен улмуҫҫисене силлесе ҫӳресен улма лайӑх пулать тесе калаҫҫӗ. Сурхури кун пӑрҫана ҫатмапа ӑшаласа ҫисен пӑрҫа хӳхӗм пулать теҫҫӗ. Сурхури кун хутран хутарсан кантӑр вӑрӑм пулать теҫҫӗ. Сурхури сӑри

Нардоган, чӑваш йӑли-йӗркине кӗрекен уявӗ. Сурхури ярӑмӗн пӗр каҫӗ. Хальхи вӑхӑтра вӑл Ҫӗнӗ ҫул кӗтсе илнӗ вӑхӑта лекет. Нардогана хӗл турханӗ ертсе пырать теҫҫӗ. Вӑл шӗвӗр тӑрӑллӑ калпак тӑхӑннӑ, сӑхманӗ кӑвак, аллинче хӗвеллӗ туя тытса пырать вӑл. Ун хыҫҫӑн Юрпикепе ҫил ачи Екатим Би пыраҫҫӗ. Урам тӑрӑх ҫӳресе вӗсем нӑртукан сӑввисем калаҫҫӗ. Нӑртукан уявӗ ҫулла хӑпартнӑ ҫуртра пухӑнать. Нӑртуканра шӳт, юрӑ, вӑл-ту, камит нумай. Кӗлӗ уява пуҫланӑ тата вӗҫленнӗ май калаҫҫӗ те ҫавӑн пекех Пӗр ҫырмана таса шыв ӑсса килнӗ май та тӑваҫҫӗ. Нӑртукайӑн уявӗнче хӗрсем юмӑҫ пӑхаҫҫӗ, пысӑк савӑта ярса тӗрӗс ҫӗрӗсемпе суя ҫӗрӗсене шыраса пулас телее пурнӑҫ хӗвелне пӗлме ӑнтӑлаҫҫӗ. Нӑртукан хальхи вӑхӑтра хӗллехи ытти уявсемпе пӑтрашса пӗтнӗ. Чӑваш халӑх сайчӗ кӑларнӑ кунталӑкра Эпир ку уява Ҫӗнӗ ҫул умӗнхи эрнере кун вӑрӑмланма пуҫланнӑ вӑхӑтра уявлама сӗнетпӗр. Уява тӗллӗн-тӗллӗн кӑшарнипе те пӑтраштарни тӗл пулать. Нардуган один из праздников новогоднего цикла, который распространен среди закамских и приуральских чувашей, а также обряд гадания на кольцах под Новый год. Нардуган начинался 25 декабря –

Кӑшарни – Сурхури уявӗн шутне килекен эрне. Ӑна кӑшарни эрни раштавран кӑрлач ҫитсӗмӗшӗнчен пуҫласа шыва кӗртнӗ уяв тенӗ кӑрлач вунтӑххӑрмӗштен пынӑ вӑл. Ку уява тӗрлӗ вырӑнта тӗрлӗрен паллӑ тунӑ. Хӑш-пӗр тӑрӑхсенче ҫак эрнерен Нартукан тесе те палӑртнӑ. Кӑшарне ят-ӑҫтан пулса кайнине тӗрлӗрен калаҫаҫҫӗ. Пӗрисем вырӑс енчен кӗрсе кайнӑ теҫҫӗ, крещени сӑмахӗнчен, теприсем унӑн тымарӗ авалтанах пулнӑ тесе палӑртаҫҫӗ. Чӑвашла хӗл тутарла кыш пулнине шута илсе уяв ячӗ хӗл эрни пек ӑнланма пулать. Теприсем кӗш, кайӑк, эрни сӑмахӗнчен пулнӑ тесе те ӑнлантараҫҫӗ. Вӑл эрнене кайӑк Кӗшӗке тӑрантарнӑ имӗш. Хӗр сӑри умӗн хӗрсем пӗркун маларах пухӑнса сӑра вӗретнӗ, кукӑль пӗҫернӗ, кукӑльпе те чи малтанах аслисене тивӗҫтернӗ. Ҫамрӑксене телейпе пил суннӑ хыҫҫӑн аслисем килӗсене саланнӑ, яшсемпе хӗрсем вара ҫӗрӗпех савӑннӑ, юрланӑ, ташланӑ, такмаксем каланӑ. Кӑшарни